Kristofo. Ɛda no mu na onipa ba no bɛpue n'abɔfoɔ ɔka ne ho n'ani onya mu na ɔbɛboaboa n'ahotefoɔ ano tie ne din o ahotefoɔ wɔn a wɔte wɔn ho wɔn a ɔpaa wɔn ho atie ɔbɛboaboa ano ebisa nti broda sista wobɛkɔ bi anaa ɛna nwummerɛ yi ma awurade afotuo nya afiri o da ne da nyinaa wotie o na ɛberɛ bi ɛba a waka nsa gu bo no ana bɛhu sɛ ɔsoro ɛwɔ hɔ atemmuo ɛwɔ hɔ egya wɔ hɔ saa abatoa so ma me nwɔse na obiara a ɔpɛ sɛ ɔgye ne kra nkwa no sɛ obi pɛ sɛ Wɔtena ase na wɔgye ne kra nkwa a. Bɛfiri ne nsa. Ɛbɛyɛ dɛn? Bɛfiri ne nsa. Wɔasi wɔ kakra ma me. Sɛ obi tena ase pɛ sɛ ɔde ne pɛ ɛtena ase a, menyɛ Awurade ɛpɛ. Ɛdeɛ. Ne Awurade ka. Memfa. Memfa. Mɛyɛ adeɛ a ɛbɛ appreciate me ara me ho. Ɛbɛma me kra. Ɛde dɛn? M'ani bɛgye me ho, ɛno na mɛyɛ. Me ara mɛtumi abɔ me ho ban. Enti mɛkɔ nsuman so akɔgye bansere bi mhm. aba. Wɔse Kristo sɛ, ɔkra ɛbɛfiri wo nsa. Deɛ ɔpɛ sɛ ɔtena ase bɔ ne bra ɛbɛfiri ne nsa. Hmm. Me nuadɔfoɔ deɛ bɛma meka kyerɛ sɛ, wopɛ ɛni wo nsam. W'ahoɔden anya wo dea. Ɛkɔ a wokɔ ɛba no, ɛyɛ Awurade ya. Ɛnti sɛ ɛbɛba sɛ wobɛtena se na wonyɛ deɛ Awurade pɛ na wobɛtu w'anam asi deɛ ɛnyɛ Awurade pɛ mu a, wɔse berɛ bi ba a wo kra bɛfiri wo nsa. Ɛhe na wo nan kɔduro? Ɛhe na wo nsa akɔduro? Ɛnɛ Kristo ɛkasa akyerɛ wo, san bra bɛdi n'akyi. Ɔno nko ara ne ɔnokwafoɔ, ɔno nko ara ɛne ɔteneneeni ɔno nko na ɔwɔ nkwa sɛ ɛnɛ anwummerɛ wobɛkae na ɔhu sɛ kristo ana atemmuo hyɛ ne nsa na abɛdi n'akyi nokorɛ kronkron mu a ɔbɛgye wo ɛmfa bɔne nkɔ wuo ɛnante bɔne mu na bɔne mmoa nipa abatoa so ma me mm, na ɔse obiara a menti ne kra bɛfiri ne nsa na ɔse obiara Me Kristo nti. Ne kra bɛfiri ne nsa no. Sɛ wokɔka Nyame asɛm wɔ abɔnten ne aboro woɔ na wawuo nokorɛ mu wabrabɔ tene. Sɛ wode wahoɔden ma Kristo na ɛno nti wo maame bɛtaa woɔ ɛyɛ very perfect. Mm, se ne nsa bɛka. Sister ɛyɛ perfect. Brother ɛyɛ perfect sɛ wobɛsom awurade nokorɛ konkronyɛ mu ama busua taa woɔ. Yɛwɔ asɔfoɔ bebree wɔ hɔ a Awurade afrɛ wɔn evangelist bebree sika nti mm. ahokyerɛ nti mm. ɔnka nyame asɛm ɛnti ɔbɛfa kwa bi ɔpɛ so ah. brother sɛ awurade afrɛ wo anaa sister awurade afrɛ wo na sɛ ɛno nti ahoyɛyɛ nti wo se ɔnyɛ awurade mm. adwuma a ɛberɛ bi ba a wowu a mese kristo bɛto kra atwene ma wiase nyo akɔ no na wiase mu afɛnfɛdeɛ atwam twam ɛna mehu mmabaawa a di afɛnfɛdeɛ akyie mmeranteɛ di kamere akyi hmm. ɛnti ɛbɛkum nipa hmm. mesrɛ wo fa homa kristo wate sɛ ɛnɛ nwummerɛ yi anka wo sakyɛ w'adwene a wo ne ɔdefoɔ ɛwɔ kristo mu abatoa so ma me wɔ sena sɛ onipa nya wiase nyina wɔwie no akyerɛ sɛ nnipa nya wiase nyina na na wɔhwere ne kra sɛ yɛsisi adan kɛseɛ mm. ne yɛbie company sa kɛseɛ ne yɛnya land cruiser na wɔhwere ne kra rover na wɔhwere ne kra yɛnya ntaadeɛ na wɔhwere ne ah, kra maame eh, mebusa wo kente bebree a nti w'ani abere kente so a wotɔ kente ane mu nneɛma yi ɛdeɛ na ɛbɛyɛ wo hmm? a nti wosisi wo nua wade tɔn mu ɛde paa ne kente ɛde gu wei ɛdeɛ na ɛbɛyɛ wo wɔsi na sɛ wonyɛ saa nneɛma wei nyina la na sɛ ɔkra yi ɔhene no a mfasoɔ bɛn na ɔbɛnya mfasoɔ bɛn ɛna ɔbɛnya ana ɔbɛnya anaasɛ deɛ na wɔ nipa Bɛma ade bɛsɛe. De bɛsesa. Ɛdeɛ na onipa bɛma de asesa ne kra. Asesa. Ɛnɛ wɔn sɛ papa. Yɛka sɛ yɛsesa biribi a exchange. Yes. Ɛsi a meka sɛ yi, mm. yɛwɔ ha yi. Wɔbi de ne berɛ mu sika ɛkɔ akɔgye ne sa no mu. Paa. Brother, ti asɛm no yie. Ɛsi a yɛwɔ ha yi. Yes. Adeɛ a obi akɔgyina nkyɛnse daa so kapentani a. Mm. A a Hwɛ nkyɛnse dɛn a gyina soɔ so seɛ ɛni a wogyina soɔ ho popo wɔwie yɛ wɔde awura akyire ha wɔde awura ba bia ba wɔde n'ahoɔden asesa nsa wɔde ase sista wɔdɔ padeɛ wɔne onyam wɔde asesa ma sika
flask nti ah wo tirinwi abɛyɛ nti obi ɛbɛkɔ bɛrima bɛfa no ne ama no thirty cities ah. thirty cities o common thirty cities thirty cities watɔ ne ho ama bɔn nsa ho sika nti o kaa nti papa obi bɛkɔ bosom so akɔ akɔ akɔ ama ama no akwankyerɛ sɛ kɔ akɔ kɔwi ɛyi tɔlɛt mu mua. ɔse ɛdeɛn ana onipa bɛtumi de asa kra ɔkra ne som boma awurade ɔse ɛberɛ a ɔyɛ onipa wie ɔhome gu nipa mu ɛnti ɔhome gu nipa mu no onipa ɛbɛyɛ ɔkra teasefoɔ brother sister sɛ womfa no wo kra Awurade deɛ ɔtena ase ɔvalue yɛ ehunu sɛ wɔyɛ onipa ɛsɛ ne su ɛne ne ban so owie na ɔsi papa ɛyɛ dɛ ɛyɛ na ɛfɛ ɛdi adeɛ awurade akanfo no ɛna ne nipa ɛsɛ no ɔyɛ sista wapɔ ɔnwa ma stretch marks nyinaa ɛbuɔ. wode sika akɔ akɔsesa ya akɔ akɔtɔ yadeɛ wode sika kɔtotɔ kansa
wote aseɛ abasa akɔtation no hwehwɛ ma me
isaia wɔse na dɛn na israelfoɔ mokare sika ɛkɔtɔ adeɛ nyɛ ababaawa akɔ wode sika akɔ hospital yɛayɛ wo family planning watu ya two million ne ho nkorɔ ne ba akɔgye yale abɛhyɛ wo ho wonam a na wopaneke feɛ nyansa bɛ na ɛwɔ mu hmm?
amoa wo ɔdifo isaiah 55 nyankopɔn dom frɛ wɔse nyankopɔn ɛdom afrɛ wo hmm. nnipa bi owie no si kum mu nyinaa mo a sukɔm de mo wɔ mommra nsuo ho mommra nsuo ho na mo a monni sika no nsuo no ne christ na mo a mo ni sika no mommra mɛtɔ mommra na mo ni enti nyame asɛm ah.
papa yɛn fa sika ntɔ sɛ ɛnɛ anwummerɛ yi wode wo kra a wakoma ɛbɛtɔ nyame asɛm yi a mm, ɛbɛyɛ siw yie wɔsɛ mommra mɛtɔ nsa ne nufusuo mo deɛ mommra mɛtɔ deɛ nsa ne nufusuo ɛnyɛ biagya na wɔka ho asɛm o wɔka ne hɔ nkɔnkɔnɔ saa ne teɛ enti akɔhwɛ the book of mm. Acts chapter 1 verse number 13 ɛba yɛ ma meyɛ sɛ acts chapter two no acts two no no two thirteen wɔ ɛbɛrɛ a wɔn kɔnkɔn hwie gu wɔn soɔ wɔsi ɛmanifɛsti sɛ wɔn ayɛ dɛn abobo ɔdi ase wɔn mɛ wɔn mɛ tɔ nsa na wɔn nom ne nufusuo talking about wɔn nye sika na wɔde tɔ wɔsi na sansan no deɛ ɛnyɛ sika na wɔde tɔ ɛnyɛ sika ɛna wɔde tɔ ɛna wɔn sɛ nsia wura biaba wɔasɛ kɛtɛ. wama wadamfo bi ayɛ dɛn anom wode aseɛ wei sɛ wogye bi a tu ne maa no a mm. tu ɛyɛ sɛ calculate me nyim ne buo ana agye yɛ bi nso apc asɛm ahwan anim a wei adonko ana mu hi mu soɔ ne nsɛm kwaa nam ne tee ɛhɔ a yɔyɔyɔ woda so han dan asase ntɔ bi

Ɔsi nyim na nipa betumi de ama nansa ne kra. Ɔdɔfoɔ, Awurade ani ko wɔ kra a wɔyɛɛ ho. Na sɛ nnɛ wowɔ nipa ba mu ani aku sɛ you are so valuable na anka wabɔ bra sɛ deɛ Kristo bɔɔ ne bra no bi a, ahobraseɛ, kronkronyɛ, osetiem, papayɛm, anokware mu a, anka nhyira ne wo kra. Amen.

ebi ɛboro saa o. yɛn de sidi na wo ka tete sidi deɛ tete. afa mi deɛ sɛ gya mi ni mu o.
ɛtɔ pɔn so.
o ti ase.
ɛkɔ mɛrikɛ. three hundred series.
three hundred series. three million. three million.
de akɔto tonku a ɛde pɔ yɛn ho ma yɛ yɛn ho twintwam ɛhonam yɛ kini basaa ɛteteɛ ana ɔde akɔtɔ mm. na ɔde abɛsi hɔ. tɔ furafura. o ti ase.
ɔdɔfoɔ ɛbɛrɛ yɛ nimdeɛ bere o ɛbɛrɛ yɛ kristo nyansa o sɛ wɔanyi nyansa bi a ɛbɛrɛ bi wɔbɛka sɛ ɔkwasia. Mm, menim wo. Mm. Woatena ase bɔ ɔbra na de ɔkra ase sɛ agyapadeɛ. Ah. Daa na ɔka kyerɛ ɔdefoɔ no sɛ kɛ ɔde ɔhu nyansa. Mm. Ɔbae. Ɛnɛ anwumerɛ menim nea wote mu. Mm. Nanso Kristo sɛ menka nkyerɛ sɛ ahopɛkyerɛ ɛyɛ. Ɛyɛ. Ahoteɛ yɛ dɛn ɛyɛ. Ɔse sɛ kɔnkuru yɛ nim a papa so obi pa ne ho akyi a the person is coming to be a holy. A holy, yes, kɔnkuru ni.
ɔbɛyɛ sɛ na kyerɛ sɛ ɔba kronkron yɛ mu mm, ana obi a wɔama brabɔ kronkron no he cannot enter the holiness yes yɛwɔ holy of holies yes kronkron mu kronkron nti israel abira na nsaa na n'ɛteɛ woyɛ kronkron na owura kronkron mu kronkron wɔ nti kronkron ni bɛwura kronkron mu kronkron ɔne yesu ti sɛ wɔn mpa wɔn akyi Ah. Lala so gyina faako. Abirɛ hmm. bi ba a, wo gyina duro hɔ. Woyɛ congregation. Paa. Wɔn sɛ nipa bi ayɛ dɛ ɛkɔ. Mo ntɛn to the kingdom. Ɔdɔfoɔ, mo anim le wate. Hmm. Ɔsɛ ɛdeɛ na nipa bɛtumi yɛ sisa asesa ne kra. Ne kra. Hmm, na onipa ba ne de ne gya ɛne mu nyam. Ɛyɛ dutoɔ.
Dabi da.
Sika.
Dabi da.
Aberanteɛ, wotɔn mobile phone wɔ adum. Wɔn nso akɔgye kukuo bi ɛde aba abɛhyɛ ɛhɔ. Kawa bi hyɛ wo. Kawa ebi hyɛ wo. Kawa no oyɛ nipa ho hyɛ kawa na ɛhyɛ wɔ. Ɛnso wɔn nyɛ ɔka gu so ansa na wakɔtɔn adeɛ. Papa bɛ ɛyɛ fitaa no a bɛkɔ adum a wɔn de ahyehyɛ wɔn. Enuro bebree wɔm. Minim deɛ meka. Andi mobile phone agu so. Minim deɛ meka. Me sister ɛware. aberanteɛ bi ɔtontɔn bi wɔn ɔyɛ bi saa wawu saa bere wɔn te ase mm, wɔde ɔno kɔ yɛ aduro no ne yɛde nneɛma no ayɛ dɛ agu so woyɛ sɛ suo bɛbi ti mu praising the lord hallelujah ade na wotu aduro ah. dɔn wɔn abɔ nsam papa a yɛ bayi bayie maame a yɛ bayie mmoa adɛn na wode wɔ kra ɛgye adeɛ a ɛnyɛ

wɔse onipa ba no yɛntam na kristo ɛne wɔn nana yɛ dɛn ɛnam mu ɛna ɔkyerɛ wɔn sɛ wɔyɛ obi a yɛayɛ dɛn waba nipa mu waba nipa mu ɔbaa na ɛwɔ no na afɛ deɛ honhom na ayɛ dɛn awo no wɔnyane ɛwɔ honhom mu ɛnti ba a wɔba no ɔba sɛ temufoɔ ɔba ne sɛ temufoɔ ahomaborɔ anyɛ dɛn ɛni wɔma abɔnefoɔ ɔnsɛ nipa yɛ ato da bi a yɛwɔ sympathy ma yɛ ho by ɔba yi deɛ ɔse ɔma no onipa ba mu ana ɔba bɛhu sɛ adoamansa ɛba no mhm. ɛnti ɔhu mmɔbɔ ah. ɔhwɛ ɔte bia ɛte sɛ ne deɛ wei deɛ ɔyɛ spirit ana ɔba ɛnti sɛ ɔkura nipa su kɔnkɔnsa no a mekeka yɛ aka ah. kontompo mm. aniberɛ mm. awaresɛyɛ mm. nsabono no ɛnada akoma asisi akoma mmeranteɛ a wɔdaadaa mmaayewa no a wɔda Akoranfo a wɔtwe sekan, agye amanfo mmabɔfo, asɔfo asaman, mo a monom wii, framɔfoɔ, monhwɛ yie, ɛda no ɔse n'ani onya mu bɛba sɛ gyata.